Aberystwyth heddi gan fod llwyth o gerddorion Cymraeg 'di dod at ei gilydd i Ganolfan y Morlan er mwyn trafod um, beth sy'n mynd i ddigwydd i cerddoriaeth Cymraeg. Fel mae pawb mwy neu lai sy'n byw yn Gymru'n ymwybodol erbyn hyn, mae toriadau anferth 'di cael ei wneud i faint o arian mae uh, cerddorion Cymraeg yn ei gael am cerddoriaeth nhw. A os nag nhw'n cael y cyfiawnder hyn sy'n angen yn nhw, wel, na diwedd y Radio Cymru mewn ffordd. Ond dyna be mae trafodaethau heddi 'di bod yn sôn am yw'r ffordd ymlaen a sut sut maen nhw'n gallu cael y cyfiawnder hyn. Ond gan bod e'n fath o digwyddiad a trafodaeth preifat, dim ond ni i gallu mynd mewn, so chi'n cael yr exclusive fan hyn heddi. So, chi'n lwcus, wedwn i. Faint sy 'na tan fydda ni ar y sianel hanes? Rhai o'r bobl mwya yym dylanwadol sy yn y pwyllgor yw Bryn Fôn sydd yn gerddor wel hynod o adnabyddus i Gymru. a hefyd Dafydd sydd yn un o'r bobl sy'n rheoli Sain, sef un o'r cwmnïau sy'n gwerthu a cynhyrchu recordiau Cymraeg. Dan ni 'di sefydlu'r gynghrair mewn ymateb i newid y systemau PRS nath olygu bod tua 85 y cant o incwm nifer fawr o'n aelodau ni wedi diflannu. Mae yna sawl rheswm dros hynny, mae nhw, mae nhw'n brosesau eitha cymleth a da ni wedi bod yn trio brwydro i adfer yr arian yna um, a trio brwydro i iddyn nhw newid i systemau fel bod nhw wrach yn medru dygymod a ceddoriau lleiafrifol. Pam i chi ma heddi? O, da ni yma jyst i drafod beth sy'n digwydd efo'r um, telerau, taliadau, peres a fath i cerddorion Cymraeg. Um, achos bod nhw wedi cael ei um, dynnu lawr gymaint, um, mae pawb yma yn meddwl bod yn hollol anheg. Ac ar y funud, dydy pobl ddim yn gallu gwneud bywoliaeth, dydy pobl ddim yn gallu rhyddhau digon o stwff uh, yn y Gymraeg achos bod yna ddim breindaliadau digonol yn dod i gynnal y buddsoddiad at y dyfodol. Felly o ran Cymru yn bwysig iawn o ran o ran y 40 mlynedd dwytha yma cerddoriaeth wedi bod yn gyfrangau bwysig at ddiwylliant Cymru a gellid hwnna fod yn dan fygythiad felly. Chi'n meddwl bod chi dan fel anfantes a anghyfiawnder rili? Yn union ia, da ni jyst eisiau cael um, ffeindio'r rhywbeth sy'n deg i bob pawb y cerddorion Cymraeg yn cael eu talu'n deg. Mae 'na mwy o bobl ifanc yn yy gwrando ar Radio Cymru fysa fysa ni ddim yn y sefyllfa yma siŵr o fod. So ti'n meddwl yn amlwg mae eisiau cynulleidfa ifanc, so mae eisiau gwneud rhywbeth mae'n hybu cynulleidfa? Angen mwy o bobl ifanc. I gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg. Un o'r cerddorion mwyaf dylanwadol yng Nghymru erbyn hyn yw Gai Toms, a bues i ddigon ffodus i cael sgwrs bach gyda fe. Gai Thoms ydw i, dwi'n aelod o'r Pwyllgor Lliwio'r Gynghrair. Mae hwnna'n un rheswm pam dwi yn cyfarfod heddiw, ond rheswm arall hefyd ydy mod i'n teimlo'n gry bod angen gwell fframwaith i gerddoriaeth Cymraeg neu Gymreig. Yn sôn am pwyllgor, so beth yn union mae'r pwyllgor 'na'n neud? I rywun fel fi sydd yn ymwybodol o'r sefyllfa ond ddim rili'n gwybod beth yw'r camau. Wel, gafodd y gynghrair ei sefydlu tua pedair mlynedd yn ôl... Reit. ...i i i fynd ati i i ddelio efo'r problem 'ma neu'r gostyngiada 'ma mewn yy mewn breindaliada royalties ynde gin y PRS. Mae'n meddwl. Wel, breindaliade yw yw'r arian 'ych chi'n ca'l pob tro ma'ch cerddoriaeth yn ca'l 'i ware, yym boed e ar y radio, falle mewn siop, i greu naws ne' beth bynnag, felly ma' 'na werth i'r gerddoriaeth yna, a dyna'r syniad o'dd bod yym bod 'na rywle canolig wedyn sy'n casglu'r arian 'na ar rhan o'r ar- t- artistied a yym a ma' hwnna'n ca'l 'i weithio mas gan y Pee Are Ess a'r Pee Are Ess sy'n casglu'r arian hynny. A a be' bro- un o'r problema hefyd ydi bod y Pee Are Ess yn Llundan 'dyn nw'm yn yn deall bo' bo' bo' 'na ddiwylliant gwahanol. Yn y bôn dyna 'di'r broblem. Ma' systema y Pee Are Ess yy yn iawn ar gyfer y brif ffrwd a- Anglo-Americanaidd yym ond dydyn nhw ddim yn medru dygymod ag unrhyw cerddoriaeth diwylliant lleiafrifol. Yym ma' nhw'n trio neud bob dim yr un fath ar gyfer bob math o gerddoriaeth a dydi o jyst ddim yn gweithio. A felly dyna 'dan ni 'di bod yn brwydro drost y pedair mlynedd i i drio newid Ond falle yn fwy pwysig na 'na, mae'r arian hefyd nid yn unig yn mynd i'r artistiaid ond hefyd i'r labeli sydd yn cyhoeddi'r gerddoriaeth. A wedi bod yr arian 'na sydd yn cynnal lot o'r labeli bach yng Nghymru. Um, felly pan bod e wedi mynd lawr 90 y cant i'r cwmnïaeth hynny, mae e e hyd yn oed yn fwy o beth falle i'r busnesau na na'r unigolion hyd yn oed. Wel, dyn nhw'n methu cweith, cweith rhaid bus ar yeah. ffaith bod bod yna diwydiant yn y rhedeg o ddear y diwylliant yeah. yna, de. Se, se, cwmni am sain fflach angst sy'n yn diodda'n arw oherwydd y broblem gostyngiadau yma. Heb sôn am cyfansoddwyr unigol yeah. a, a, a labelu annibynnol, de. Twa, so, so, Mae'n beth bynnag da ni'n neud, er lles pawb twa, sy, sy'n efo rhyw fath o outlet ar Radio Cymru. A rwan, da ni'n uh, gorfod chwilio a pwyso ar y PRS i newid i ffyrdd Ac hefyd dod â'r bbc i mewn i'r drafodaeth i weld os ydyn nhw'n gallu dod i gwella'r ffordd maen nhw'n talu perfformwyr a chyfansoddwyr a chyhoeddwyr sy'n gweithio drwy Cymru yn y Gymraeg. Wel, mae'r bbc ac yn wedi datgan fedrwn nhw ddim bodoli fel gorsaf heb y cerddoriaeth yma. Mae hwnna'n iawn o ran goesafoedd radio. Yym os dan ni'n edrych ar ochr teledu yna oes ma' rhaid sicrhau bod yy Es Pedwar Ec a y gwaith teledu ma' Bee Bee See Cymru yn neud yy i Es Pedwar Ec bo' raid nw hefyd sylweddoli yym bo' raid nw ddefnyddio'r gerddoriaeth yma yym mae'n rhy hawdd ar hyn o bryd i i o'r i sianela teledu ddefnyddio cerddoriaeth cefndir sydd yn rhad yym bron yy yn bron am ddim a- a- ar adega Ond wrth gwrs, cerddoriaeth, mae pawb arall yn ddefnyddio di hwn. Um, ddylia bod yna fwy o bwysau ar nhw i ddefnyddio cerddoriaeth gynhenid Gymreig pan mae'n bosib. Um, mae yna sawl achlysur lle wrach dyn nhw ddim cweit yn, yn gwneud digon o ymchwil i, i beth fysa'n fwy addas ar gyfer ei rhaglenni. Ac wrth gwrs mae rhywun wedyn yn, yn cynnal y diwydiant sy'n golygu yn y dyfodol mi fydd yna fwy o gerddoriaeth ar gael iddyn nhw hefyd. Wel, dwi'n meddwl, fe- nawn ni'n creu um, grŵp ein hunan i rheoli beth sy'n digwydd o'r pres PRS a wedyn gawn ni mynd i Radio Cymru, Esbydor Ec ac i bawb i haglo basically pris be di gwerth gwaith ni fatha artists yn Cymru. at y sianeli yma yn lle nhw mynd at PRS yn syth a PRS dydyn nhw ddim yn really gwybod beth di werth ein gwaith ni. Felly bydd o'n lot mwy teg yn ôl yn y dyfodol. I chi meddwl bod chi yn fatha yneulu at y targed o cael cyfiawnder chi neu i chi dal yn meddwl bod well, fel lot i wneud eto? Oes, mae yna lot, lot fawr o waith i wneud, a mae o'n uh, fwya... Ti'n dod i ddall amdano y peth, fwya cymlaeth mae o i gyd, ti'n mae o'n... Um, ond, da ni'n weithiau cymharu yn Iwerddon, maen nhw wedi sefydlu rhywbeth annibynnol o fanna. Wedyn, da ni'n gallu sbio chdi bach os yma nhw'n gweithio fanna, ti'n fod? Ond ia, mae o'n mae o'n lot o waith trafod a t'od ond jyst falch bod pobl yma yn fodlon gweithio dros y rhif o gerddorion yn Gymraeg t'od? So ar ôl y trafodaethau hyn heddi, mae'r cerddorion Cymraeg yn gobeithio yym cael rhyw fath o trafodaeth neu pwyllgor eto sy ar wahân er mwyn datganoli mewn ffordd yy grym sydd angen arnyn nhw er mwyn cael yr atebion maen nhw eisiau a chael y cyfiawnder maen nhw'n moyn. Wrth feddwl am e, mae Radio Cymru yn hollol unigryw achos heb Cerddoriaeth Cymraeg ni'n mynd i colli rhan, wel, annatod rili, o diwylliant ni a mae diwylliant cerddoriaeth Cymraeg yn rhywbeth mae pawb o bob oedran yn Cymru um, rili yn gwybod am. So, bydd e'n neis i weld rili beth sy'n dod o'r trafodaethau hyn a beth yw canlyniad y brwydro hyn ar, wel, ar cyfarfodydd a trafodaethau sydd wedi bod yn digwydd ers sbel nawr. So, pob lwc i'r cerddorion a gobeithio byddwch chi'n cael cyfiawnder chi yn y dyfodol. Cicio'r sgrin a dangos i'r dyn